Бүген атнаның шимбә көне эфирда атна яңалыклары, студиядә Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Коткыга бирелмәгез, коронавирус белән хәлләр ил күләмендә контрольдә тотыла. Шәһәрне төзекләндерәбез, Алабуганы яңарту эшләре дәвам итә. Хөрмәткә лаеклы өлкәннәр, ак яулыклы әбиләрдән пакълык бөркелә. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак.

Шәһәргә имин булмаган илләрдән кайтучы кешеләрнең барысы да медицина күзәтүе астында. Чит ил кешеләренә изоляция һәм лаборатор тикшерү турында санитар табибы карары чыгарылды. Чит ил гражданнарының коронавирус анализлары тискәре. Алабугада коронавирус юк, әмма профилактик чараларны да онытырга ярамый, диләр Рәсәй кулланучылар күзәтү үзәгендә. Ә инде җәмәгать урыннарында булып кайткач, урамнан, чит кешеләр белән аралашканнан соң кулларны сабын белән юарга кирәк. Бөтен хәл Рәсәй кулланучылары күзәтүе, контролендә, тик алабугалылар үзләре дә сәламәтлекләренә җаваплы карарга тиеш, чит илгә сәфәрдән тыелырга, паникага бирелмәскә һәм социаль челтәрләрдәге фейк мәгълүматларына ышанмаска кирәк. Бүген Алабугада барлык мәдәни масса күләм концертлар кичектерелде, спорт ярышлары үткәрелми. Мәктәп укучыларын өч көн алдан язгы каникулларга җибәрделәр. КФУның Алабуга институтында укучы студентларны дистанцион укуларга күчерделәр. Ә ул арада кайбер алабугалылар төшенкелеккә бирелеп, күпләп товарлар туплый башлаган. Искәртәбез, паникага бирелер өчен бернинди сәбәп тә юк. Кешеләрнең болай кылануы сәүдә үзәкләренә файдага гына, чөнки ничаклы күп сатасың, Шул кадәрле крем дә аласың бит. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Хөкүмәте республикада продуктлар запасы җитәрлек, дип белдерде. Алабугада да әлеге мәсьәлә контрольдә тотыла. Белгечләр белдерүенчә, кибет киштәләрендә дефицит юк. Димәк, әлеге хәлләр буенча борчылыр һәм паникага бирелер нәрсә юк. Төзүчеләр һәм разведчиклар урамнарында иске агачларны кисәләр, тирәкләрне җыештыралар. Киселгән агачларга алмашка яңа, сәламәт үсентеләр утыртылачак. Бу, узган көздә башланган шәһәрне яшелләндерү программасының бер өлеше. Иске агачларны кисү һәм шәһәрне яшелләндерү эшләре өч-дүрт ел дәвам итәчәк. Һаваны чистарту буенча үз функцияләрен үтәмәгән иске агачлар урынына метр ярымлы өч метр биеклектәге яшь агачлар утыртылырга тиеш. Бу агачлар берничә дистә еллар дәвамында алабугалыларны сөендерәчәк, дип белдерә Алабуга районы җитәкчесе Рөстәм Нуриев. Бу атнада ул шәһәр башкарма комитеты һәм төзекләндерү өчен җавап бирүче эшханә вәкилләре белән берлектә урамнарны карап чыкты, эш фронтын тагын бер кат билгеләп үтте. Бу исемлектә иске агачларны кисү, эшханә һәм шәхси йорт тирәләрен чүп-чардан арындыру, иске коймаларны яңаларга алыштыру эшләре тора. Шәһәргә керә торган боҗралар да төзекләндереләчәк. Быел агачларны төзүчеләр урамы һәм Тынычлык проспектында яңартачаклар. Үзеннән үзе үсә торган агачлардан дүртенче мәхәллә тирәсендәге шәһәргә керү юлларын да чистартырга планлаштыралар. Аларга алмашка миләшләр, пирамидаль тирәкләр, нарат, барлыгы ике меңгә якын агач утыртылачак. Моннан кала Алабуга урамнарын кырык меңгә якын чәчәк бизәячәк. Алабугада Тугаров урамы һәм Тынычлык проспекты буенча урнашкан коймаларны төзекләндерү эшләре ахырына якынлаша. Исегезгә төшерәбез, быелның башында бу урамнарда иске коймаларны сүткәннәр иде. Эшләр азрак тоткарланып башкарылды. Мисалга, төзелеш барышында Тугаров урамындагы тимер торбаларны урлаганнар иде. Каракларны тота алмадылар, ләкин төзелеш оешмасы яңа торбалар утыртып бүген эшне төгәлләп килә. Моннан кала бу урамда аз керемле һәм ялгыз алабуга аларның коймаларын да төзекләндерәчәкләр. Бу урамдагы яңа коймалар озынлыгы мең метр тәшкил итәчәк. Бу атнада Алабугада юллардагы чокырларны ремонтлый башладылар. Юлчылар эшкә үзәк урамнардан, Нефтьчеләр проспектыннан тотынды. Һава торышы белән бәйле, юлчылар, асфальт җәяү өчен яңа технология куеланачак. Быел бу эшләргә 2,5 миллион сум тотырга планлаштыралар. Тишек-тошыкларны ямау өчен билгеләнгән юллар исемлеге, юл катламы торышыннан, шулай ук гражданнар мөрәҗәгатеннән, Халык контроленә килгән сораулардан чыгып билгеләнә. Әлбәттә, иң беренче чиратта төп урамнар төзекләндереләчәк. Быел бер мең квадрат метр мәйданда юл чокырларын ямаячаклар. Алабугада быелның йөзенче баласы туды. Бу атнада сабый әнисе белән балалар тудыру йортыннан чыкты. Кечкенә Рената, Артур белән Лилиянең беренче сабыйлары. Ә менә аның 2020 нче елның 100 нче баласы булуы турында гаилә уйлап та карамый. Яшь гаиләне котларга дип район җитәкчелеге лә килде. Сабига һәм аның әти-әнисенә теләкләр теләнде, ә гаиләгә ТАИСРның 100 еллыгына багышланган юбилей медале тапшырылды. Алабугада тагын бер проект башланып китте. Зәңгәр яулык патриотик акция Бөек Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан үткәрелә. Ул, яшьләрнең өлкән буынга карата игътибарын арттыру, сугыш вакытында фронтта һәм тылда хатын-кызларның күрсәткән батырлыкларын тарихта мәңгеләштерү өчен кирәк. Вера Горячкина, шундый ханымнарның берсе. Бүләкләр әзер, кунаклар җыела, нигездә, Советлар Союзы чорында хакимияттә бергә эшләгән хезмәттәшләре. Алар арасында җәмәгатьчелек вәкилләре дә бар. Кунаклар Вера Горячкинаны тәбрикләргә килгәннәр. Туган көненә килдек. Шуның өчен ул кеше бик добросовестный, бик уңган кеше, кешелекле кеше, кешеләрне ярата. Шулкадәр ул Туры кеше, шуның өчен аны бөтен халык бездә яраталар. Менә бүген туган көненә килеп аны барыбыз да янага исәнлек саулык, озын гомерләр, бәхетле тормышлар теләмәкче булабыз. Кунакларны юбиляр сөенеп каршы алды. Бары тик аны кисәтеп куймаганнары һәм өстәл әзерләп тормавы өчен генә күңелсезләнеп алды ул. Вера Федоровнага тәбрикләү сүзләре күп әйтелде, чәчәкләр, конфетлар, медальләр, бүләкләр тапшырылды. Это памятная медаль. Заработались мы. Это вам. От всех от нас. Вера Горячкина Алабугада туа, югары белемен Казан авыл хуҗалыгы институтында ала. Аннан соң 3 ел чирәм эшкәртүдә хезмәт куя. Туган шәһәренә әйләнеп кайткач, Морт авылы мәктәбенә укытырга керә. Соңыннан инде Алабуга мәктәбенә күчә. 1974 елны район башкарма комитетына эшкә керә. А потом мне пришлось. Мине шулай хөрмәт итүләренә сөендем. Мине онытмаганнар икән, истә тоталар. Безнең бит юктан да күңел була. Рәхмәт бик зур. Бүген Вера Федоровна лаеклы ялда, эшләгән елларын, яшь чакларын сагынып искә ала. Һәр авылның матур, саф күңелле, ак әбиләре була. Пакь күңелле, ак яулыклы Ак әби. Бу сүзләр Алабуга районы Ядгәр авылында гомер итүче Нурания Габдрахмановага бигрәкләр дә туры килә инде. Нурания апа бу атнада 90 яшен тутырды. Күз тимәсен, янында туганнары, якыннары, күршеләре. Мәрхәмәтле, эчкерсез Ак әбиләрне күргәнегез бармы? Безнең бар. Сезне дә таныштырабыз әле. Менә ул Ядегәр авылының пакь күңелле ак яулыклы әбие. Нурания Габдрахманова сугыш һәм сугыштан соң иң авыр чорларның авылдагы бөтен михнәтен үз җилкәләрендә күтәргән әбиләрнең берсе ул. Бу Габдрахманова Нурания апа безнең инде бүгенге көндә тыл ветераныбыз, тыл ветераннарыбызның берсе. Бүген Ядгәр авылында безнең алты тыл ветераныбыз яши. Менә бүген инде без җыелдык шушы Габдрахманова Нурания апаның юбилеена. Нәрсә әйтәсе килә Нурания апа турында? Нурания апа 38 ел буенда буена сугыш чорында эшләп, хезмәт кылган кеше инде. Ул яшь буынга үзенең менә шушы Ак әби буларак истә кала. Менә мин дә 52 нче елда килгән идем шушы Җайдәгәр авылына. Менә шушы Нурания дус белән Шуннан бирле бергә эшләдек, авыр эшләр эшләдек, кайларда эшләмәдек без Мулай. Менә хәзергә хәтле, Аллага шөкер, гел бергә-бергә яшәп ятабыз инде. Чакырышабыз, йөрешәбез дигәндәй. Менә хәзер шулай бер-беребез белән инде гомергә хәтле тагын күп үк яши алабыз, шулай яшәсәк ия әле. Менә минем дустым инде менә бу. Без икебез бер җылгы, мин 52 нче елга, 22 нче елына килгән идем, менә шуннан соң без бергә инде. Чыннан да безнең Нурания апа Чын-чынлап, Ак әби, аның, аны барлык балалары, оныклары, оныкчыклары, барсы да шулкадәр хөрмәт итәләр, яраталар. Аны зурлап кайталар барсы да, бөтен эшенә булышырга тырышалар. Аллаһы Тәгалә дә, аның Ак әби икәнен белеп, бөтен дөньяны бүген акка күмде. Бәйрәмең белән, Нурания апа! Исәнлек-саулык белән балаларың, оныкларыңның! Игелеген, куанычларын күреп, бәхетле картлык насыйп булып, әле озын-озак гомерләр безне куандырып яшәргә насыйп булсын. Син бит сөйләгән идең, хәтерлисеңме, әле сиңа ничә генә яшь булган, унбиш яшь булганмы соң? Сарык фермасына кеше эзләп йөргән вакытта җирәбә салырга уйлаганнар дагын. Шунда җирәбә сикертеп, әллә Нурания апаның гына исемен язган булганнар. Әле шул вакытта шул җирәбәне алып, син шул Шул вакытлардан, унбиш яшьлек, унөч яшьлек чагыннан инде фермага барып, шулай иттереп, шул еллардан бирле шушы, ничек дип әйтим, әле син бит пенсиягә чыккач та эшләдең, Аллага шөкер. Ни, хезмәт сөючән булдың.
Нурания апа бик сабыр, җор телле әби. Гомере буе колхозда эшләп,

Шулай итеп, семьяларыгыз белән, балаларыгыз белән, оныкларыгыз белән бәхетлектә, шатлыкта яшәргә язсын. Тормышымнан зарланмыйм, күзләрем күрә, газета-журналлар укыйм, аяклар йөри, бүгенге көндә өч балам исән-саулар, аларның бәхетләренә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшим, ди Нурания апа. Ә без Алабуганың барлык ак яулыклы әбиләренә шундый бәхетле картлык теләп калабыз. Менә шулай бу атнада кая карама бөтен җирдә шул бер коронаверс турында сөйләделәр, сөйләүләрен дәвам итәләр. Төшкә дә керә башлады ул хәтта. Ватсап буенча төрле кызыклы сүзләр йөри. Әйе, болар барысы да кызык кебек тоела. Кемдер шаяра, ә кемнәрнеңдер көлеп утырырга вакыты юк, үлә бетә ярма, тоз, шикәр һәм бәдрәф кәгазе ала. Бәлкем, чыннан да кешелек дөньясына уйланырга вакыт җиткәндер. Табигатьнең безгә әйтер сүзе түгелме икән бу?